Māke, māke mai rā ko te aumi i kā rere ki te rangi, ki te unga wairua, arā, ka eka i orā ki runga ki a Papatuanuku, ki te kāhui tangata tēnei te aumi i kā rere, kā tuku, kā rōnakitia rā koutou ki te korowai aroha. Hoi anō, nau mai, piki mai, kake mai rā ki tēnei o ngā pae ki te pae kōrero, arā, o Te Kupu o Te Uru. Ko te kaupapa Te Kupu o Te Uru, he wāngai atu e kōrero anō ki ngā pūrongo i puta mai ai i te reo o te uru. Me te mārama koia tēnei e tū tangatanga mai nei, ko ngā reo irirangi ai tāwarau i tēnei kaupapa, Te Korimako, Taranaki, Te Reo Irirangi o Wanganui tae noa atu rā ki a Kiaore FM i Rangitāne. Koia, koia, tēnei, ana ko te kupu o te uru e te iwi ē, kia wai ake nei i tēnei wā, ko ngā maramara kōrero e pā ana ki te pūrongo tuatahi i puta i tēnei wiki. Ā, koia, kei te awa o Wanganui, mai te puru ki Tūhua ki te pua o ngā ngaru Tēnei pūrongo e tū ana, tērā i a tētehi kaupapa wāngai tautoko ko te ingoa ko Mouri a Tū a Roa, arā, i wāngai ake rā i te awa tupua o Wanganui me ōna wāwā anga, ōna tātaa, te waka tupu rākau, oti anō te waka auora me te waka waiora i te awa tonu. Nō reira, koia rā tēnei ko te kaupapa o Mouri Tūroa, ana kua uru atu e te i rauaweawe, e te i pūtea, ā, kei ngā miriona te nui, ana, ki te manaaki tū i tēnei kaupapa. Kāti ake, kia tīawai ake rā tātou ki te pūrongo a Eruera Rereku rā.
He kaupapa nui e ari ake nei ki Te Awa Tupua. Kua wakarewa ia e ngā apū o Te Awa Wanganui, tētehi kaupapa tata ki te waru miriona tāra te utu ki te wakaau i te awa, ōna manga nui, ōna manga iti, e tūonoono kau ana ai awa tupua. Ko Mauri Tūroa te ingoa o te kaupapa e āri ana mō ngā tau e whā, ki te whakaau i te awa, i ngā ngā orooro whenua, ā, kia whakatupu otaota ki ngā tātaa o Te Awa Tupua. Ko Sheena Maru te toi au o ngā tāngata tiaki. I tāna, ko ēnei te ua nui o ngā mahi me te Minita Take Taiao,

um, were able to guide them in the, in the right directions with, with some of the support they were able to provide there. So. Ei tā Gordon, ko ngā manga nui pērā i a Ohura te take e poki ana te awa tupua e Te Waipara. So some of the manga iti are known to carry a lot of uh, high sediment um, content and, and bring that into the, to the mainstream of Te Awa Tupua.

Eruere Rerukura, Te Reo o te Uru.
Tēnā rawa atu rā koe te wanaunga Eruera, ara te kawe mai nei i tēnei tino pūrongo. Kua ia tēnei, ka ruku ake rā ki roto i te awa tupua o Wanganui. E rongo ai rā tātau, ana, e karanga ana te awa ki te iti ki te rae, nau mai. Nau mai, tukuna mai ko te waiora ki runga ki a au. Koia tonu tēnei ko te matū taketake o tēnei kaupapa. Ana kua tae ki te wā, ki whakaurua atu rā, ko te manaaki a te ira tangata ngā uri o te awa tupua i tō rātau tupuna, arā i te awa tupuna e kūtere mai rā. Nō reira ka noho mai ko tēnei kaupapa a Te Mouri Tūroa, arā, i āta raumanaaki i te taiao tonu o te awa Hoki anō i te awa tonu. Koia tonu tēnei i puta ai te kōrero toitū, toitū, ko te mauri o te awa tupua e. Tēnei ka māwe mai tātou i te rohe o te awa tupua Wanganui, arā, ka anga tonu te iu o te waka kōrero ki roto ko ia, ki Taranaki e tū mai nā. Ka tauri waka muri ka mātea rā taku kite atu i te kāhui maunga a Tongariro mā, ā, koia tērā ko Pīanga oitia nō ko Ruapehu. Ana, ka māwe e au i te rohe nā, ana ka tau atu au ki tō rātou maunga wanaunga, arā ki a Taranaki e tū nei. Hoi anō, ko te kaupapa e wai ake nei e pā ana ki te Ma'i Toi. Tērā ia tētehi wahine a nō roto ana mai ngā karangarangatanga o Taranaki e āwhai ana i ngā ma'i toi e wai ana i te mauri o tēnei mea o te auaha. A nō reira koia tēnei ko Desmond Jones te kai toi, te kai ma'i toi te wai ake nei tana pūrongo.
Ko Toi Manaia kei te pito o tēnei Aporiiti i Manaia, ā, kei te puku o tōna ware ko Ngā Mahi Toi. Ū tonu mai ki tēnei pūrongo i a mātou e waiaere i tēteī o ngā ringatoi o tēnei ware.

Nō te toiora o ngā iwi o Ngārua Inerangi o Ngāti Ruanui rātou ko te waka o Tainui a Jasmine Jones. I pupū ake te ngākau witawita ki ngā maʻi toi i a ia e taioʻi ana, ā, e muramura tonu ana taua aʻi. One I think it's a tipuna calling and

Ei tā Jones, ko āna maʻi toi i tōia mai i te toi o ngā rangi, arā, nō te ao wairua. I think when I look around me and I look at people that look like me, indigenous people, Māori, mahi toi, it all inspires me and. to see our people reclaiming who they are through their art. Ka wānau mai ko ngā kaupapa nunui i āna maʻi toi, atuatanga mai, mana motu ake mai, taketo rangapū mai, me ngā tini āuatanga o te ao e toitū nei. I really feel like the kaupapa that I stand behind is to just explore with my wairua. So whether that be.

that will see and hopefully look back and go, hey, Nan was pretty mean. And, um, you know, she, she created all of these beautiful taonga um, that are a real reflection of the power that we have as Indigenous people. Ko tōna ia i a Matua, kia ōrapa ana te ngā o ana mahi e ana uri aere ake nei. Aroha Broughton Pue, Te Reo o te Uru.
Oh, tēnā rawa atu koe Jasmine, ana te ātaahua mai o ō mahi, me te mea nei e ono atu ana koe ki te ao wairua hei ara i ake rā i a koe. Ko te ao wairua tēnā e wāngai ana i tō tāahua a, ki ngā take uua o te wā, ki ngā kaupapa o te wā, ki ngā kaupapa tōrangapū, o te tino rangatiratanga, tae noa atu rā ki ngā kaupapa o te ao Māori, e rawe rawa te kite ake i tēnei ua e puta mai ana i a koe. He reo anō te toi, he reo i tuku mai ai nō roto ana mai i te inengaro, i te roro, oti anō i te ao wairua hei wāngai atu. Nō reira, ka tukuna atu rā ko ngā mihi ki runga i a koe, ana kia toi tū tonu mai ai ko ō taonga, ana ko ō kōrero, ana e whakaatu ana e whakaaringia ana ki te ao, ki te ao whānui. Whai anō rā e te mai e te kaupapa toi, karanga mai rā koe. Whai anō koia tērā ko te toi o ngā rangi, ana kei ngā rangi e tū nei, kei tēnei wā, ana ka eke ake rā tātou, ana ki roto i te riu o te rohe o Ngāti Apa, Ngā Wairiki. Kei te pā o Rātana tēnei o ngā pūrongo e wai ake nei, koia me māke ake tātou E te iwi e, ki te pā o ngā ānaherā.
E rite ana te hapori o te pā o Rātana ki te whakaea i te whakahawa i ngā wai parapara kia tupu matomato ko te taiao. The importance is a given, I mean there's no doubt that the earth that we live on is limited in certain ways, however,

a sewerage system or um the things that a large community requires to keep the earth safe and and uh keep the well-being of the whenua. Ko tā te mema kaunihera, māngai kōrero hoki o Rātana Pā, ko tā Waru Pānapa kōrero, ki te tiaki i te taiao o te pā, ka tiaki anō hoki i te mauri ora o te pā.

E whakaruke ana Te Waiparapara mai i tēnei o ngā puna wai, ka tae ki tētahi manga iti, ka mutu ka rere ki roto o Rotowaipū. Kei te tonga o te pā e tau ana, i hua mai ai ko tētahi kaupapa a te kāwanatanga i te tau 2017, ko tōna 875 tāra te pūtea rahi a te kāwanatanga ka tukuna ki te whakamahea i ngā wai kia mākere katoa ko Te Waiparapara.

and they've been around to 380 lakes around the country. So this was one of the one of the one of the ones that stood out for them for being in a pretty poor state. He ai ki te kaiwhakahaere take taiao ki ngā wairiki Ngāti Apa a Chris Shenton, e marama pū ana ia ki ngā tāmitanga o te waiparapara ki te mauri ora o te roto, ā, e marama kehokeho ana ia anō hoki ki te pitomata mēnā ka whai oranga ka whai haumanu anō hoki te wai, arā noa atu ko ngā hua me ngā paenga ki te taiao, ka mutu, ki te hapori anō hoki. Surprisingly there is, as I understand, quite a lot of tuna remain in the lake. So

E haere tonu ana ngā mahi ahakoa he tawhiti tonu te haere. E matapaetia ana, ka whakapai ake ngā āhuatanga ki te puna wai, ā, e waihanga mai ana ko ētahi mātanga i tētahi pūnaha wai parapara e āhei ai te tuku ki runga whenua. Temehemi te reo, o te uru.
Ka mauri tau mai au ki te pā o ngā ānaera ko Taupōtiki Wīrumu Rātana koia ko Te Māngai. Oti anō ko tēnei wā i Nooanga ana a Rātana e tū nei, kei konei rā tā tātou nei pūrongo mō tēnei wā. E kōrero ana konei mō te mauriora tonu o te taiao. Ko ngā wai parapara a me ērā uatanga ana kei te whakamauritia, kei te whakaauorangia, e ti anō kei te whakawaiora-tia i tēnei o ngā pūrongo. Kāti ake, anei a Te Mai Emi me te pūrongo nō tōna kāinga ake. Oti anō rā ki a koutou e te iwi mōrehu, karanga mai rā koutou. Karanga mai rā koutou te āhuatanga ki tēnei mahi nui, tēnei mahi rangatira, arā, te tautiaki nei i te taiao, te tautiaki nei i te roto o Waipū, kia pūpū mai ai ko ngā ua nui, ko ngā ua roa, ko ngā ua taketake, kaua mō tēnei wā anahe, otia noa mō te āpōpō, a kite ake rā e whakaaro nui ake ana ki te whenua e takoto mai nā, e whakaaro ake ana ki ngā ngāereere, oria, otia noa rā ki ngā wai i rere ngā kura, ana kia mauri tau, a kia tū te winiwini, kia tū te wanawana, kia whakamauritia ake te whenua, te rangi, otia nō ngā tāngata. Otia noa kei ngā wanaunga kei te mōreū ē, tūwini mai rā, Tēnā koutou. Mai o tēnei rohe o te anō o Ngāti Apa Ngā Wai Riki e tātou mā ka mau tonu tātou ki te rohe nei, ki tēti o ngā uri o Ngāti Apa Ngā Wai Riki o te anō nō roto ana mai o Wanganui rātou ko Ngā Rauru. Ko te tangata nei a Pāhia Tūria te kaupapa kōrero te wai ake nei.
Ko Pāhia Turia, e uri nō Ngā Wairiki, Ngāti Apa, Whanganui me Ngā Rauru, e mōiotia whānuitia ana mō tana kaiaraitanga i roto i te rāngai pākihi me ngā āpori Māori, ā, hei tāna, mā te whakawhanake i ngā rawa pākī me ngā rawa anga ware, ka taea tonu e ia te para i tōna ake uara i a kai arataki. The inspiration behind that was that, you know, I I probably knew what I didn't want more than what I did want and I knew that I, you know, what I, you know, what I didn't want was I didn't want to be working um, for somebody else for the rest of my life and exchanging my time for, for money.

Kei te waka me ia e ia ngā kaiwakarite o te taumata Pākihi Māori i tū ki Wanganui i tērā tau. Hei tāna, e toʻu tēnā o te kounga o te raka inonga ki tēnei roe. lucky to have um, just the calibre of people I think that are sort of coming through the ranks. And you know, oh, when I was a young person, you, know, you could count how many Maori businesses you know we here in Whanganui on one hand. You know what I mean? And now we've got lots and lots of you know, people that are, you know, just, just deciding that they want to be able to, you know, do what they want to do on their terms and they've, you know, found business as a way of them being able to do that, so it's exciting. Ākoa kua puta mai ngā ratonga me ngā ua ōu mā te mate urutā,

Hei tāna, mā te Kaiaraitanga me te wai i ngā ura i ou ngā mea nui ki te anga wakamua. I'm just really hoping that um, you know that people can get out there and, and ask for help and assistance, and you know just get the right people around them to be able to insulate them against the you know the economic downturn that's that's no doubt on the horizon. Ko Pāhia Turia e titiro ana ki te paerangi mō ngā wero ou. Iriwiri Rerikura, Te Reo o te Uru. Ka tiaki ke te wanaunga e pa i a tena rawa atu koe te korero mai ra mo nga taonga mo nga ua oti ano mo nga painga ka puta mai i tou ake pakihi. E whakamii nei koe ki te ao Māori, e wererei mai nei, e whakapakari mai nei ki ngā ua o te pākihi i roto i ngā tau rua tekau a ka ipa nei. Ko koe rā tērā e waka tenatena ana e akiaki ana i a tātou i a Ngai Māori, arā, kia manaaki tātou i a tātou i roto i tēnei āhuatanga o te pākihi. Me tō kōrero mō ngā uauatanga Arā, e whā ana, arā, ki te ao, arā, arā, ko te mate urutā tērā. Ana, e pātukituki nei, e pātukituki nui ake nei, ki runga i ngā kaipākihi uri noa puta noa. Otiia anō, ko tō wawata i a koe ka titiro atu mā tō matapihi, matapihi ki te ao, matapihi i awe anō whānui, ana, kia. Āta kaa mai tātou te iwi ki te ku'u atu, ku'u tika atu, ku'u mārire atu me nga te ako i ngā pukenga o te ao pākihi, arā kia puawai, kia puawai ai tātou. He tino pūrongo hoki tēnei. Ka noho mai ko tēnei o ngā pūrongo hei tohu, hei tauira, mā tātou e. Nō reira, kei taku rangatira e pā ia, otiia nō tēnā rawa atu koe. Umm, te whaihoki o tērā pūrongo nei rā, e te iwi e. Otiia nō ngā pūrongo katoa kua puta nei i Te Reo o Te Uru ana i tēnei wiki katoa. Auē nō ko au tēnei ko Rauru Broughton, a Timi i kau ake nei ki a koutou, ka ranga mai, ka ranga mai rā tātou. Otiia nō rā ki a koutou, e te ūnga i āta kōrero mai ki a tātou, Ā, i tēnei wiki, tēnā rawa atu koe, tēnā rawa atu koutou, ā, waenga i tuku mai ai ā koutou nei kōrero, kia ora mai ai ēnei o ngā pūrongo ki tō tātou rohe. Meatia ā, ake nei, ā, ka rere tonu atu ngā kupu ō, ā, E oa ake ana ki Te Māngai Whao, ana e tuku mai nei ko ngā rau awina, ko ngā rau aweawe, ana kia pakari ki māia ai tēnei manu kōrero te kōri'i ki uta, te kōri'i ki tai. Nō reira e te iwi e, koutou, Katoa, kei te mua, kei te muri, kei te runga, kei te raro, tēnei rā, ko au te mihi kau ake nei ki a koutou, mauri ora ki a koutou, ki a Aumaru te nō, i roto i tēnei wā o te urutā, tautiaki tātou i a tātou ē, ki runga, ki raro, ki waho, ki roto, rire, rire au.